hei ro kandwa ro kandwa na wana mukana vho ri kula zwithu nga maanḓa ah, kha nḓowetshumo ya zwa muzika na vho ri ni ṅwana wa yani u bva hanefhaḽa ya u ḓo ri zwa uri gai Eh, after nga murahu ha musi ro thoma ri nwa maḓi nga u tou rali vhuya fhedzi ri ḓo vha ri naye vha ri ndi mr laser all the way from proswag mm, proswag Ah, heno mbekamishumo i a si yo ṱahelwa nga vhone ndi khou ḓi amba mani tshifhinga tshoṱhe uri a si yo ṱahelwa nga vhone khavhete khulu kha lushaka kha vha ite khuwelelo kha vha ite bembela uri na ino mbekanyamushumo ya the interview a si yo ṱahelwa nga vhone hafhu bva kha iri ya vhurathi ndi tshifhinga eh, tshine tsha vha uri mbekanyamushumo ya the interview i vhe tutuwa eh, yo ralo u fariwa nga nṋe wality wality uh, the flame throw highly flammable one of a kind uh, ndi tshi khou ralo hasha ndi hanefha no lwanḓelwa khaso lwa lavenda fm na zwiṅwe na mukaramani yo takutshedzana mbekanyamushumo kha to ri kwata vhuya fhedzi ḓo ri naye mr laser hu na zwinzhi zwine vha ḓo guda nga maanḓa um kha mr laser hei ni wana mukanda vho ri khou takuwa nga maanḓa um kha nḓowetsho zwa muzika kha sia ḽa hip hop hip hop um hip hop wana mukalamani bone vhukala zwithu nga maanḓa um vha ḓo humbula nga ḓinga ḽi no pfhi mm, cyril ramaphosa um u ḓo ri vhudza zwa uri o no shuma na vha dzi artist dzifhio um dza lavenda dza lavenda ngeini vhana vha mukalaha vhone hanefho ri vhone vha songo ḓisela kule kha ro ri kwata vhuya fhedzi mr laser o ḓo vha hone fhano ah, ri tshi khou amba naye ri tshi khou rali u amba naye kha ro ri kwata ngo rali vha songo ṱutshela kule Sick and tired of friends and sorrow. hana maḓuvha vhutshilo vhu khou konḓa bro ndi vhanzhi vha si na zwiḽiwa vha khou honda bro

iye iye kuli kuṱanganyidziwa kha luvenḓa f m ya mr laser khamusi um zwa zwino a khou ḓidzima zwo ri hei ri maḓuvha ndi mavhi mani tsha no tsireledzea funa na mr laser ya ne ne ndi tshi safe nga maanḓa eh, eh, eh hone ri tshi khou tamba nga mr laser um ri vha ri khou amba nganyi wa gai na vhori kha u ḓivhelwa zwifhio zwavhuḓi vhuḓi ah, laser laser ah, ri vha ri khou amba ha mutukana wa duthuni hangei

no sokou pwa ndi proud ngo nane ni muvena ngo vona mm, mm. yeah so a si kone mani bise uri mbo just uh, to show appreciation nga vhono ni proud blind ndi zwone yeah ya ri tshi khou amba nga mr lezai muthetshelesi vha ḓo sa zwori ndi muṱhangani a vho ri eh, u kha nḓou tshumelo dza muzika up to so fasa zwa ri pfa zwone hanefhaḽa Eh, ndi dzi swike swike boys na hey

nda nda mbo nda mbo nda mbo ḓi nda mbo- ndi lune muthu khou wanulusa uri ah, na nṋe fhethu ndi nga ṅwala nyimbo dzanga musi thi a vhathu vhane vha vha khou imba navho ndi vhathu ndi so zwone how eh, so how about na nṋe ndi ndi- ndi zame u creator zwithu zwanga mara ndo ḓi thoma ndi khou shumisa maipfi a havhaḽa uri ndi kone u wana dzi flow na mini na zwoṱhe. ndi zwone ya ya yes yeah. hone ri tshi khombo zwa zwino mr laser eh, ni kha level ifhio zwa zwino kha muzika eh, ni kha stage tshifhio khamusi a ri khou lavhelesa uri khamusi ri khou rate ubva kha ten eh, ubva kha one swika kha ten eh, ni kha namba vhugai afho u ya nga ini ka kuvhonele kwanu out of ten yeah uh, hafho mango eh, khamusi mr laser eh, khamusi ni pfesesa something uri thi zwino zwi thoma fhasi ṅwana mukala eh, u swika Ndi zwone, u swika ndi zwone. fhaḽa nṱha Eh, Mm, a to mango ndi ndi ndi kha ri khoma five vhugai three comma five hai ṅwana wa mukalaha zwi thoma fhasi suma hanefhaḽa fhasi a ri khou ni dzhanya na Yo. luthihi um ri khou ni Yo. ṱuṱuwedza uri ṅwana wa mukalaha nga ḽiṅwe maḓuvha ni ḓo swika hafhaḽa nṱha hune na ḓo wana uri um ni kha nine point nine hei ten ee ndi zwone fhira ee na u fhira na u fhira ni khou zwi vhona eh. ndi zwone nga maanḓa hone ḓo ri eh, khamusi ndi nga tendelana na uri eh, kha nḓo tshumelo dza muzika i eh, ndi ḓo tshumela na vhori eh, i broad nga maanḓa ndi ḽifhasi ndi ḽa vhori li wide nga maanḓa hone hai eh, ḽi ḓa na dzi khaedu dzaḽo hone kha kha ḽi sia khaedu dzine na ṱangana dzone dzifhio hone kono dzi penya nga nḓila ḓe eh, you know eh, hezwi zwi zwi yelana na zwe nda fhindula hafho na murahu you know uri mhm. hezwi ndi tshi ndi tshi ndi tsheka uri ndi kha three comma something something ndi zwone ndi vha ndi vha ndo tshekesa dzi challenge nga maanḓa dzine nda khou mm. dzi facer you know uh, challenge dzine nda dzi fekisa nga maanḓa you know u, u ita luimbo sa artist maybe khamusi na wana ten downloads fhedzi mm. kha kha vhathu vha million shangoni zwi a zwi a vhaisa nga maanḓa ndi zwone nga maanḓa but then we we just keep on pushing ra soko tenda uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha message u ḓo swika kha vhathu kha vhathu vhoṱhe nationwide ya ndi zwone um, eh kancane kancane ri ḓo vha ra swika ngona mukala muli ndo ḓo vhoya ḓala eh ni songo nyamiswa nga hezwo uri na musi na wana dzi thende eh, eh dzi si nga u ralo ngo zwi vhona kha musi wo streamer vhathu vha uri eh vhathu eh, vhunzhi ndi eh, vhunzhi vhathu vho ḓala nga maanḓa hone ana wana uri eh vhathu vha no khou ḓa ndi vhaṱuku fhedzi hezwo zwi ngo tori zwi ni ime phanḓa ngona mukala hone ai eh ri khou vhosa maanḓa Mr Laser ndi muthu mutangana vho kuda hone a ḓa no vhudza uri kha musi iṅwe artist ine ya vha uri kha musi ni ya tama uri kha musi ni nga yone nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha
um, of course um, mstc ndikuona unga ndiye ndiye nane uku amazing nga maanḓa mm. you know um, yeah i think ndi nga amba mstc fhedzi up to so far ndi khou- ndi khou vhona kha level ya sharp line ne murepa muṅwe na muṅwe a nga tama uri a swi- a swikelele hafho nga hune a vha hone ndi zwone nga maanḓa hone kha nḓivho dza uri khamusi ni nga ḓi zwi vhona uri kha nḓou tshumelo dza muzika hafha venḓa i um zwi khou konḓa nga maanḓa na vhathu vhane vho ri vha nṱha nga maanḓa um khomba dzi artist dzine dza vha uri dzi nṱha nga maanḓa kha ḽa venḓa um mara i a ri a ri yo kha ḽa level ine ra vha uri ri nga to amba uri ro bvelela nga maanḓa rine sa vhavenḓa ni vhona unga ṱhamusi uri rine sa vhavenḓa i ri ḓi wane ri si khou bvelela nga u to ralo zwi khou itiswa nga mini

Yeah, and so I just think somebody who can give us that that that that chance, you know, that platform to to showcase our talent in India. I think ndi ndi hone hune uh, ri nga ri nga kona u dominate nyana i think that way just a platform yeah. tshiṅwe tshifhinga ni vhona u nga ri ṱhamusi unity um i a ḓi ri affecta uri ri songo ḓiwana ri kha eh, khamusi u fara na vhavenḓa eh, sa dzi artist dza vhavenḓa a zwi ri limiti khamusi uri ḓi wane khamusi ḽiṅwe ḓuvha nga ḽiṅwe ḓuvha eh, ri tshi khou phushana ra ḓi wana ri nge nṱha ya ya ndi ndi zwone unity inga inga inga shuma nga maanḓa so uri zwi a konḓa badi hezwo zwa ra nga tsheka na na kha dzi artist khulwane mm. uri vhathu vha vha unite zwa zwa konda nga maanḓa mara i i agree eh, uri unity yo vha i tshi nga ita uri khamusi zwithu zwi vhe simple nyana mm. mara a ri nga to sedza mr laser eh, a ri to pfhi ngoi eh, ro ḓo ri kule nga maanḓa mani mr laser eh, kha sila muzika a ri to pfhi eh, zwi a konadzeaho mara khamusi ri na platform eh, mara ndi sokou vha nga ri khamusi eh, mr laser khamusi a ri nga to pfhi a hu na tv na to vho ri khamusi i koto katela zwa venḓa fhedzi khamusi ngo ḓuvha ra nga ḓuvha ro no vha nṱha ṅwana mukalaha mani Eish, ya ya ndi ndi hezwi ndi zwone i think ndi yone challenge ine ra vha nayo venḓa fhedzi heyo Mm, ndi zwone nga maanḓa mm.
Eh, ri tshi khou livhuwesa maanḓa mr laser i nyambedzano yo vha yavhuḓi nga maanḓa mani mr laser hedzi mbudziso sokou dzi fhindula nga nḓevha uri eh, na nṋe ndi khou pfa uri hei yari u fanela khou tou amba u swikela nga u sa fheli mara i eh, khamusi kha vhatevheli ngei nnḓa i eh, khamusi no no shuma na dzi artist dzifhio eh, dzine khamusi ri nga tou eh, uri vhathu khamusi vha kone u ni ḓivha khwine

yeah ndi zwone nga maanḓa mr laser hone kha vhatevheli nge nnḓa vhaṋu vhane vha ni funa nga maanḓa kana na vhangwana nyoko ni tevhela vha nga ni wana gai kha dzi social media eh, platform nga u to ralo mm, ndi hone kha facebook um, facebook fan page yanga ndi proshad mr laser mhm.

Mm. You know, yeah, I think that's what uh, people can expect from me up to so far. okay ni sa ri ṱuwa i khamusi sa ri ndi khatha i eh nda ndo ri vhudza uri khamusi ndi nga siya na fhiyo milaedza kha matshudeni eh kana eh, vhaswa vhoṱhe nga vha ḽa afrika tshipembe ro sedza uri eh vha ḓitele mishumo vhone vhaṋe ngauri eh na ḽiṅwe ḓuvha nga ḓuvha vhona vhona mishumo yenafo eh mr laser eh ro to sedza ri Yeah. fona zwi thoma kha vho riṋe vhaṋe nda ndo vha ṱuṱuwedza vhaswa kha kha ḽeneḽo fhungo Um, I think
I think hezwo hezwo zwithu zwi a konḓa nga maanḓa mara uh, what I can say is that uh, vhathu kha ri kha ri kha ri vhe you know business minded mm. you know what I'm saying you know because nami as an artist so mm. um, a thi khou zwi ita just for fun ndi vha ndi tshi khou zama u u create something that uh, can put food on my table something zwone ya u rengela vhana eh, vhana vhurotho matshelo hey ndi zwone zwino tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu a vha a khou pfha uri a nga tshi ita nahone tsha tshimbila ndi nga si amba uri mini exactly ndi zwone no ya mara hu na dzi uh, job creations nnzhi dzine muthu a nga tou ḓihumbulela ene ene muṋe a tshi khou tsheka uri u good kha mini mm. and then a tshi khou vhona uri he or she can enjoy u ita hezwo zwithu and then yeah you can do that and then i mean vhathu ndi vhanzhisa shangoni ende tshelede i vhathuni habe ndi zwo zwine a ri ngo tou hangwa ndi zwone ya ya ndi nga samba uri mushumo ḓe exactly mm. but then let's, let's, let's create our own jobs ndi zwone nga maanḓa mr laser khuli kwesa nga maanḓa thiri hone hai ḓa ndo ri tshiela mulaedza khamusi kha eh, kha maafrika tshipembe o ḓo ri um sa zwino ri ṱangulwa nga covid 19 ni nga siana u fhimulaedza eh, kha kha maafrika tshipembe um uh, ri ri ri tambe zwanḓa regularly mm -hmm. Um, keep a safe distance. Mm-hmm. And all in all, yeah, zvirwere zvinodzidza haine zvakonda mara let's just try to stay at home na eh, na zwino mr lazai eh, u dzula ya ndi mu mushonga na uri eh, u fhira yoṱhe ṅwana wa mukala uri ndi zwone ndi zwone zwo kuri pa sa maḓa mr lazai ni vha ndo ḽo vhuḓi a there

kha vha ye vha dzhia ḽa maipfi eh, eh, mr laser all the way from prosweg a amba uri hei kha ri vhe business minded vhana vha mukalaha ngori na ḽiṅwe ḓuvha a u nga ḓo vhuya vuwa vha na mishumo ya enough um for riṋe vhana vha mukalaha hei ya muvhuso naho u nga tou zama nga nḓila ḓei um uri u sike mishumo i u ḓo konḓa nga maanḓa zwi ḓo konḓa nga maanḓa fhedzi a ri nei um kha ri vhe business minded kha ri ḓe na nḓila dza u ḓibindulisa vhana vha mukalaha dza u ḓibindulisa vhana vha mukalaha hei ya

ya hune machips a bakiwa hone eh, hu vha khou bakiwa machips futhi hanefhaḽa kha mbekanyamushumo ya the interview hune ha vha hanefho ah, ri vha ri khou amba na Mm, na dzi aspiring youth uh, kana dzi inspiring youth dzine dza vha uri dzi khou inspire nga maanḓa uh, dzi khou ita mishumo na vha uri ya u ya maanḓafhadza nga maanḓa eh, u ya tamisa kha lushaka ngenda uri ya vhaṅwe vhaswa i eh, vha khou konḓelela nga maanḓa na zwi khou konḓa nga maanḓa i fhedziha tshikhukuliso dzo dzula u ḓa um kha vhathu vhane vha khou ri vha khou ya vha na direction vha na hune vha khou ya hone um zwi ḓo ḓi ḓa tshikhukuliso fhedziha zwi ḓo nyaga muthu ane vha uri na mbilu ya u konḓelela a si na mbilu ṱhukhu hei i no nga ya tshi ya tshiṋoni kha ri vhe na mbilu khulu nga maanḓa thi ḓivhi uri nga nga ya mini kha musi ya nḓou mm, ya ndi khou ri vhone kha vha konḓelele nga maanḓa mane zwi ḓo ita zwi ḓo ita zwi ḓo ita zwi thoma hanefho hei zwi tea u vhavha zwi tea u vhavha ndi ngazwo um zwi tshi khou isa zwivhuyani zwi tea u vhavha zwi tea u kalakata ya nṋe ndi tshi khou ri ṋara dza vhathu bva kha nṋe quality the flame throw highly flammable one of a kind ndi tshi khou ri ṋara dza vhathu kha vha fune vhutshilo vha ḓiṱhogomele love life and take care ndi tshi khou ri kha vha ṱhogomele vhone eh, nga tshino tshifhinga tshine uri maḓuvha ndi mavhi eh, ro ṱangulwa nga covid-19 covid-19 coronavirus eh, kana coronavirus vhaṅwe vha tshi thengwa vha tshi thwenga vha tshi ṱongela vha tshi ḽa melitha mara ḽo ifa nga maanḓa ee riṋe sa vhavenḓa ḓo ḓi ri corona virus um kha vha i ṱhogomele corona virus ya hone um ri ḓo fhenya ri ḓo fhenya ro no ḓikunda um kha vhunzhi ha zwithu na hezwi noni zwiṱu nga maanḓa kha mudzimu mudzimu vha tsheka ṱhorounu um vha ḓo ri kundisa ra fhenya ra vhuyela mishumoni um vha mishumo vha vhuyela mishumoni vha zwikolo ndi vha zwikolo um vhafhio ndi vhafhio um ya nṋe ndi tshi khou ri vhone ndi khou ri mashudu mavhuya kha vhoṱhe um kha vhathu vhoṱhe ange nnḓa hei ndi khou ri khou ramela mashudu vhathu vhoṱhe um ndi khou ramela mashudu vhane vho ri ya vho vho ḓi ita mini dzikhumbelo fhethu fhambanaho eh, after lockdown vha ḓitholiwa eh, vhathu vho itaho zwifhio na zwifhio na vho ambisaho a ri khou ri ma- mashudu mavhuya mashudu mavhuya eh, vho endela dziphindulo ri khou ri hei ya na vho- na vho- na vho endela u proposa iyi